avuxeni tihlekani ri perile um laha nga ku vulavula hi nchumu lowu ka siku ra namuntlha xana rihlamali i yini or xana rihlamali xi kona xi lexi va nge rihlamali kumbe ku hava na nhlamulo yi leyi rihlamali xi kona um laha a ni vulavuli hi mhaka ya la ku i ku i vona munhu i ku eyi khale ni tshama ni ku vona ivi i hlamala kumbe i twa mahungu yo karhi ivi i hlamala ku ha mahungu lamawani i ku hlamala sweswi a ni mahlamalelo ya vanhu ma hambanahambane tanihileswi ni vulaka kumbe i kuma ku va ku byela xi xo karhi loko ma xi endleke khale ivi i hlamala e ka xi leswi ma ha ri na swona kasi ma ha swi tsundzuka ni tshama ni endla swilo leswi laha ni vulavula hi xikanyana lexi va nge rihlamali. va khale ka matiko mi vutisa kwalani vokokwani vo malume vo mhani vo papa vo hahani rihlamali i xikanya lexi a xi tirhisiwa khale hi vanhu lava va owna ma-business mabindzu mi kuma ku munhu i na xopo ka mhinga i na xopo ka bungeni i na xopo a a ka mutititi i na xopo a a a la a a gumbani i na shopo a ka mashamba or i na mash- i na i na shopo a njelele a ri munhu wa yi one khale ka matiko mi kuma ku tixopo leti a mi se tshama mi twana siku na rin'we xopo ni vulavula hi vhengele a mi se tshama mi twana siku na rin'we ku va nghene va tshova or va nghene va yiva kumbe vatirhi lava va tirha lava va yiva timali ku yiviwa xitoko yini yini mi kuma ku munhu yaloye business ra yena ri famba hundred percent. Ku na la vanhu lava khale ka matiko a va ya kona va va kombela kona ku pfuniwa a va fika va xava xikanyana lexi ni xi vulaka ni nge i rihlamani rihlamani a ku ri nyoka nyoka leyiwani a yo humelela njhe just mi hlamala ni ku i nyoka leyi te hi kwihi mi kuma ku loko swigevenga swi lava ku yiva loko swi fika laha swi heti ku yiva swi swa huma na xitoko ivi loko va fika gedeni. mi kuma ku humelela xi xo karhi ku humelela nyoka va hlamala ku tinyoka letiwani ti ta hi kwihi a hi swi tshame hi ti vona ivi va hlamala na vona va tlherisa xitoko ivi va nga ha yivi kumbe mi kuma ku munhu la tirha laha vhengeleni a yiva mali loko a fika a a a nyangweni or a gedeni a chayisa ivi yi humelela nyoka luya ivi i chuha i cukumeta mali liya n'winyi wa vhengele a swi va ku i yivini ivi i yi tlherisa van'wanyani mi kuma ku munhu a teke ntlhanu wa vavasati ivi vavasati lava va akela mimiti a ku nga ta nghena n'wanuna ivi a ku ya ku yiveni or n'wansati loyi a ku lava ku ta ti yiva na munhu wo karhi because nuna wa mina namuntlha yi le ka sati number one or ka sati number two i kuma ku loko yi nghena laha i ku ya ku yiveni or n'wansati loyi a ku a huma na yena ya ku ti yiveni a kuma xilo lexiya xi fika xi humelela a gedeni or kwalaya enyangweni wa yindlu i ta tlhelela ndzhaku a chuha eish a ni khale ka matiko swa tifoyini a swi kalakala a ta chuha a tlela a nga ha fambi nampundzu ivi mukhalabye loko a fika nuna a fika ku yi papa tole ku te xikanyana xin'wana xa nyoka laha ni yi vona no yi helele kwihi hi mbilu ti hlekelela ni ku ya ni va kotile ivi van'wani mi kuma ku va na timovha na namuntlha na sweswi van'wana va ha swi endla munhu i na movha mi kuma ku i xava movha ya mavayivayi khale ka matiko a ni timovha ti kala ivi i yivela munhu movha xikombiso i teka movha laya masingita molo giyani before i fika gaza beef i kuma ku movha yi fika yi tima loko yi tima loko ku i i byi kuma byi ri kwala tlhelo swa boha i huma u tsutsuma kumbe u kuma ku i yive movha i le mall before i fika xitichi matsilela i kuma xi ku qatla hi leti kwani tinyoka ti fikile kumbe i va movha i ri ka malamulelo before u fika ka ka ka ka la ka ka ka mavambi la garage i vone ku twa xilo la nenge loko u kuma byi ri kwala ivi chika movheni yi tsutsuma wa hlamala na wena ku nyoka leyi nghenise ku yini se hi leswi vanhu va khale a va tiyisisa swiswona ma business ya vona va tiyisisa swona mimiti na swivala swa tihomu mi kuma xivala lexi a xi biwe hi yona nyoka leyi ya rihlama loko yi ku ya yiva tihomu ta vanhu navusiku kumbe na nhlekani loko yi fika loko kuma kuma xikanyana dirholini laha ka mitsandza khale ka matiko na biwa swivala hi mitsandza dirholini laha dyi yimini dyinyoka ivi loko i languta i kuma ku yi dyinyoka i ta suka yi tsutsuma i nga ha yivi laha i nga ha yivi tihomu letiya i nga ha pfuli na xivala na miti yo karhi khale ka matiko a va ri na swona ni mi kuma ku khale swilo a swi kala lomu matikweni i ku i ya ku yiveni emutini wo karhi loko i ku wa yiva loko i ku wa huma i fika gedeni i tikuma ti humelela tin'wana ku ra yi ta hi tixakaxaka to hambanahambana nyoka leyi ya rihlamali se na namuntlha na sweswi ni vulavulaka vo tala va vona va ha yi tirhisa nyoka leyi ma ni twisisa nyoka ya rihlamali yi kona ene nyoka ya rihlamani ya ha ta va kona ku va ku ya ku yini swi ya hi ku tin'anga leti a ti a ti khoma swikanyana leswi a ta ha ri kona na a ni vulavuli hi tin'anga leti ta masiku lama leswo xi thwasa namuntlha mundzuku xi va n'anga ni vulavula hi n'anga leyi thwasa six months yi tiva mirhi yi tiva mihlolohlolo leyi hinkwayo tin'anga to hanyisa hayi tin'anga leto dlaya vanhu hi ku rihlama lexi nga dlayi munhu xi lexiya a swi ku byela ku yi tlherisa sweswo swi nga swi endla tlherisa sweswo swi nga swi yivi i nga endli swi swo karhi ma ni twisisa se a ku tirhisa yona nyoka liya na khensa ku va mi langute chanele a hi ri ni mahlweni hi languta na ta mi talela swo tala dankie